Ei ni'n gyfarwydd am prif ddinas ninas ni hyd yn oed, ond faint i ni'n gwybod am ei hanes? Wel, maen nhw'n gweud bod mwy o Gymraeg bellach yn cael ei glywed yno nag yng nghefn gwlad Cymru. Ar ddydd Gŵyl Dewi, fe agorodd Menter Caerdydd arddangosfa byw yn y ddinas, a dan, a draw i fusnesu. Ar ddydd Gyldewi eleni, agorodd Menter Caerdydd yr arddangosfa fan hyn yn Hen Llyfrgell Caerdydd. Arddangosfa o fywyd Cymraeg y brif ddinas yw hi, mewn cydwerthediad â Stori Caerdydd. Cafodd lansiad arbennig i'r arddangosfa ar y cyntaf o Fawrth eleni, ac un oedd yn brysur iawn yn trefnu'r holl beth oedd Sara Mai Jones. Roedd o'n lwyddiant ysgubol, yna lwyth o bobl yma, cefnogwyr ac yy noddwyr, a mi oedd Llwyth Andrews yn siarad, a Angharad Mair, a hefyd Huw Thomas. Felly oedd o'n oedd o'n ddiwrnod grêt. Wel, mae'r arddangosfa yn cynnig rhyw fath o gipolwg ar hanes y iaith Gymraeg yn y ddinas a hanes bywyd Cymraeg yn y ddinas. Mae yna lwyth o baneli a gwrthrychan adrodd hanes sut mae'r iaith wedi datblygu yn y ddinas a sut mae fatha addysg Cymraeg wedi datblygu. Mae'n agored i bawb, siaradwyr di-Gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Mae yna hanes am sefydliad Menter Caerdydd, sefydliad gŵyl flynyddol Caerdydd, Gŵyl Tafwyl. Um, mae yna hefyd hanes um, addysg Gymraeg ac sefydliad ysgolion Cymraeg yn y ddinas, hanes eglwysi Cymraeg yn y ddinas a hefyd hanes um, y sîn roc Gymraeg yma. Uh, da ni wedi gweithio efo Clwb Ifor a wedi cael llwyth o hen bosteri, felly maen nhw yma'n cael ei arddangos. Sefydlwyd Menter Caerdydd nôl yn 1998 gyda'r nod o ehangu'r defnydd o'r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Cafodd y Menter ei sefydlu i gynnig gweithgareddau i blant oedd yn mynd i ysgolion Cymraeg ond oedd e- efallai ddim yn siarad Cymraeg. adre, felly cynnig cyfle iddyn nhw siarad tu allan i'r ysgol. Ond ers hynny mae 'di datblygu i gynnig pethau i oedolion yn ogystal â phlant. Felly mae 'na lwyth o bethau, mae 'na gyrsiau Sbaeneg, Eidaleg, cynganeddu a llwyth o bethau eraill i oedolion. Mae 'na weithgareddau gofal i blant, gweithgareddau chwaraeon, Mae 'na lwyth o bethau, a maen nhw i gyd ar ein gwefan ni. Y prif ffocws i'r fenter yw'r pwysigrwydd o ddefnyddio'r iaith Gymraeg mewn pob maes posib. Wel, yn amlwg o cyfrifiad 2010, mae y iaith Gymraeg yn ffynnu yn y brif ddinas, felly 'da ni eisiau gweld y iaith yn parhau i ffynnu a cynnal gymaint o weithgareddau i siaradwyr Cymraeg ddinas â sy'n bosib. Ac ers cychwyn y fenter, mae ei boblogrwydd wedi tyfu yn sylweddol. Un o'r rhesymau am hyn yw llwyddiant yr Ŵyl Tafwyl. Mae yna gannoedd yn mynychu gweithgareddau Mentrgydydd yn flynyddol, a Gŵyl Tafwyl llynedd oedd yna 8,500 i mynychu'r ŵyl ei hun, a gafon ni dros 10,000 o bobl drwy gydol yr wsos. Felly, da ni'n gobeithio i efelychu Llwyddiant yr ŵyl eto flwyddyn yma. Bydd Tafwyl eleni'n cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd eto a mae yna lwyth o fandiau'n cael eu cadarnhau. Um, ar ddydd Gwyl Dewi, cafodd yr enwau cyntaf eu cyhoeddi, felly mi fydd Geraint Jarman yn chwarae, Hugh Chiswell, Colorama, Cowboys Ros Botwnog a llwyth o fandiau eraill. Um, maen nhw gyd ar gwefan Tafwyl a hefyd ar Twitter a Facebook Tafwyl. Mae yna lwyth o bethau blant yna, bydd nhw Fit Day Circus yn cynnal gweithgareddau Bydd Llenyddiaeth Cymru, bydd yn gynnw babell a bydd 'na babell coginio hefyd a pabell ysgolion felly bydd o'n ŵyl efo rwbath i bawb. Bydd yr arddangosfa yma tan ddiwedd mis Mai a gewch chi ddod yma am y rhad ac am ddim ac i bawb yym ma' 'na gyfle i chi allu sgwennu atgofion o addysg Gymraeg neu Be dach chi'n feddwl o sefyllfa'r iaith Gymraeg yn y ddinas a'i roi ar y wal yn yr arddangosfa? Mi fydd 'na weithgareddau'n cael eu cynnal yma. Yym bydd Lowri Cooke yn dod yma i drafod ei llyfr hi. Bydd 'na weithgareddau celf a chrefft a llwyth o betha. Bydd hynna'n cael eu cyhoeddi yn fuan iawn.